כלל ישראל האט זיך ליידער געדארפט געזעגענען מיט איינער פון אונזערע גרויסע צדיקים דא אין בארא פארק הרב הקדוש רבי שי יענקל פון סקולען זכר צדיק וקדוש לברכה איך האב געהאט די זכי' אפאר יאר צוריק ס'איז געווען דא אין בארא פארק א מעמד מעורר צו זיין אידן אויף דעם ענין פון קדושים ט הייליגער סקולענער רבי זכרונו לברכה, די טאטע פון רבי שייע יענקעלע, איז דעמאלטס געלעגן אין שפיטאל נישט געזונט, און רבי שייע יענקעלע האט זיך אפגעריסן פון טאטנ'ס בעט פאר אביסל צייט, פשוט צו קומען צו דעם מעמד, מחזק זיין פאר אפאר מינוט און גיין. און ער האט דעמאלטס געזאגט אזא הייליג טייער ווארט, וואס ממש געבט אזויפיל חיזוק פאר אידישע קינדער, ער האט געפרעגט אזוי, אונז ווייסט מיר אז אין חזל טרעפט מען זייער אסאך, אז אויב איינער טוט די און די זאך, איז דאס כאילו עובד עבודה זרה, א מענטש טוט אזוי און אזוי, דאס כאילו שפך דמים. וואס גייט דא פאר? איז נישט גענוג שווער דאס אליינס אז מ'דארף זיך מתגבר זיין, לאמיר זאגן כעס, יא, קול הקורס, כאילו עובד עבודה זרה. איז נישט גענוג שווער דאס אליינס אז מ'דארף זיך מתגבר זיין אויף כעס, דארפן די חזל זאגן אז ס'איז כאילו עובד עבודה זרה? רבונו דעלמא דכולי, פארוואס עס צו מאכן שווערער אויב ס'שטייט נישט אין די תורה די זאך? האט ער נאכגעזאגט פונעם הייליגן רביציקל ראדווילער זצ ל. צדיק וקדוש ר' מיכאל זון פון הייליגער נחלת נאטשוב, אונז ווייסן, די ערגסטע עבירה וואס דא ביי אונז אידן איז עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכת דמים. ווי קען מען זיך פארשטעלן אויב דאס איז די הארבסטע עבירות? א מענטש וואס גיבט זיך אכטונג פון די דריי עבירות און ער טוט נישט די דריי עבירות איז דאך זיין שכר אזוי מין גרויס, פרעג איך ענק, זאגט ער, דו קענסט א איד מתוכיני משלני וואס האט א נסיון פון עבודה זרה? ווען איז די לעצטע מאל ביסטו דורכגעגאנגען א קלויסטער און ס'האט דיר געכאפט א פחד, איך מוז דארט נישט אריינגיין, איך מוז דינען עבודה זרה, איך קען נישט אן דעם, ניין, ווייסט וואס, איך מוז גבר זיין, ניין, איך בלייב א איד, ענדערשער דאווענען מנחה אין א בית מדרש ווי גיין דאווענען מנחה אין קלויסטער, איך האב שוין געהאט די גאן אין טאש, איך האב שוין ממש געשטאנען נעבן יענעם, איך האב שוין געהאט די גאן אונטער יענעמ'ס רוקן, איך האב מחליט דאס איז איך לייג אים אוועק, ניין, לעצטע סעקונדע, ניין, מ'טוט נישט אזוי, שטעלט מען תורה לויז הירצאך, איך האב צוריק אריינגעלייגט די גאן אין טאש, איז דא אזא מציאות בכלל? נו, איז ווען וועלן מיר אונז באקומען דער שכר פון זיך איינהאלטן פון עבודה זרה גילוי עריות און שפיכות דמים? די חזל זענען דאך געווען גוטע, האבן די חזל אונז געטון אזא מורא'דיגע טובה, זיי האבן דאך געוואוסט וואסארא נסיונות אונז האבן יא, זיי האבן געוואוסט וואו ס'איז אונז יא שווער, זענען זיי געגאנגען און אראפגערוקט די לעוועל פון עבודה זרה גילאראש און כדומה צו די פאר זאכן וואס איז אונז יא שווער, און זיי האבן אונז אנגעזאגט זאלסטו וויסן אז דו וועסט זיך איינהאלטן פון די זאכן וואס דיר גייט שוין יא שווער, וועסטו באקומען אטאמאטיש די שכר פון איינער וואס האט געהאט א נסיון אין עבודה זרה גילאראש און כדומה, אונז זעמיר היינט אין א דור וואס מען קען עס אנקוקן, וואו אזעלכע נסיונות, רבונו של עולם, מען קען אבער קוקן אויף אזא פאזיטיוון בליק, דער רבונו של עולם האט אונז מזכה געווען עס איז געווארן אזוי גרינג זיך צו קענען מתגבר זיין אויף די הארבסטע אליינס. היינט איז דא אזעלכע מינע כלים וואס ווען א מענטש איז מחליט זיי נישט אנצורירן, אדער ער לייגט א גוטע גדר אויף דעם, דו ווייסט פון וואס דו טוסט זיך יעצט פארמיידן? די ערגסטע עבירות קענסטו יעצט דארטן עובר זיין און איך בין עס נישט עובר. דאס הייסט, דער רבונו של עולם האט אונז געגעבן א געלעגנהייט בדורו אחרון צו קענען מיט קלייניגקייטן זיך מתגבר זיין אויף עבירות וואס אמאל האט נישט געחלומט אז מען זאל קענען אפילו אנקומען אהין.